hi le ka jiwani solima ka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla mi ri na van'wina the one and only jiwani solima kamu ni nga ni ku hi n'wina vinyi va channel leyiwani mina no va mutirhi ni presenter ni producer aka khampani ya n'wina ya jiwa nsole makamu channel emadyambyini ya siku ra namuntlha ni lava ku mi tivisa leswaku ri album ya hiv makense page 8 leyi nga thyiwaku mpfilu mpfilu eh, yi le ndleleni i album ya kahle swinene leyi yi wethaku ku vanhu va tikumela yona sorry ku swi vula hi nexe mara ku ta vula mani loko mi n'winyi wa swona ni nga swi vulangi ku ri i album ya kahle ni dyondzi ka dikapa ku u fanele ku ti themendhela loko u endli xilo a ni ri munhu wo nyumanyuma i album leyi nga na 10 wa tinsimu uh, reason ya ku yi va yi ri na 10 wa tinsimu i timhaka ta ku mina loko ni endla music okay ni endla album ni endla 80 minutes album ya mina yi fanekele yi tlanga 80 minutes hi yo reason leyi endlaka ku mi kuma ku yin'wana album yi na 14 wa tinsimu yin'wana album yi na 13 wa tinsimu yin'wana album yi na 12 liya ya ku hetelela ya soli makamu uh, page 14 ya jesi ra ximumu a yi ri na 11 wa tinsimu se swi va kha swi vangiwa hi mhaka ku ni va ni richi 8 minutes hi nhlayo liya mi yi vonaka so loko ti ri 14 swi komba ku tinsimu ta ku a ti khomi ngopfu kumbe ma ku a ti endla 8 minutes ti ri 14 so loko sweswi ti vuya ka 10 swi komba ku ti endla 8 mm, minutes ti ri 10 ti tlanga nkarhi wo ringana na letiya ta 14 mara tona ti ri 10 so mi nga chavi ku um swi lo hunguta ivi ku ku ta sala gebe loko ku hela track ten ku sala kha ku ku fo a hi swona sweswo um yi ta tlanga eighty minutes na tona ti ri ten ti tinsimu letiya um playlist ya kona a ni yi khomangi mara onge na yi tiva hi nhloko track one i ri nsimu leri nga thyiwaku kwakwa ra sekwa um kwakwa ra sekwa i slow beat hi xo xi nga ta pfula xitikisi um vito ra risimu veri i kwakwa ra sekwa ni kombela ku ku twa ku ri vulavula hi yini kwakwa ra sekwa miya miya miya ti yingiselela hi n'wexe loko se mi kuma album a ni lavi ngopfu yi huma moya or mi swi tiva ku ku lava ku endleka yini mi nga se pfumeleliwa leswaku mi mi mi swi twa hin'wexe mara track one i kwakwa ra sekwa i ri nsimu leri ka rona ni nga feature majojo na bodze va kona majojo na bodze aka aka rinsimu rero and then track two a swi talangi loko ni ni advertiser album okay hayi ku a swi talangi a swi se tshama swi endleka loko ni advertiser album ni advertiser hi okay swi endlekini ka ringtone ya gospel eh loko ni endla leswo a ni susa la a ni veka la a ni teka la a ni yisa leyi mara a swi talangi ku ri loko ni advertiser album ni advertiser hi title track ni no believer ku hi mhaka ku hi yo n'winyi wa album yi thiwini vanhu va tala ku twa ku why you ko va yo title track so a swi talangi ni advertiser ni va ni kha ndzi byela ku vanhu va ta yi yingisa anyway mara this year hi advertise hi yona hi liya ya ku huma hi 18 aka vutomi bya mina se vanhu va va yi thyi ku hi- hi yo huma hi 18 N- eh, ni sure ku ku ta- ku nga vhe ku va ku ri nickname loko a ku ri munhu a hi to a vhe a ri pfumela vito rero ra ra huma hi 18 mara vito ra rinsimu i pfil- i mpfilumpfilu a ku ri pain yo aka so ni swi twa ku a swi na a swi wawu se ivi ni ri cinca se ri va mpfilumpfilu hi loko se ni ta ni ta decide ku ri va title track so hi rona title track hi lera ra ku huma hi 18 a ka vutomi bya mina u nga leli hi mhaka ya ku swi swi dya nkarhi na rona ku ri vulavula yini mi ta mi ya mi ya titwela loko mi kha mi ri yingisela i track two track three i ri nsimu rin'wanyana ri nga thyiwa ku

so swilo loko za swi va swi ri swimbirhi hamba ko va ku ri ti-full track swa ku ni ti humesini a hi nga ta vula ku i ti-single timbirhi swa biha swesweswo a hi dyondzeni xilungu hi nga hi nga yi hi ku swi tolovelekile swi tolovelekile for the who for the what eh? se a hi endleni sweswo swa ku hi landzelela the way xilungu xi vurisaku xi vula xi vulaka swona ni ni ni khensi performance ya magolongondo ni kombela ku tlhela ni ni swi vula peta magolongondo hi khensini swinene performance ya n'wina a yi ri ya ya xiyimo xa le henhla hi swin'wana swa swilo leswi hi kuriselaka channel ya hina ya g one soli makamu um tinqambi kuloni ku tirhisana na tinqambi kuloni okay a na ha mi byela ku ri njhini yikulu i track three na yona hi humese clip ya yona ya ku tlanga thirty seconds hi liya ya ku lowadi lowadi nhloko i wa mina mm, hlavelelani sweswa swa ku taniya i ri nsimu leriya vanhu va nge te hi ni nga ha ti endli leta to taniya leta ta ku tithemendela so i i tinsimu teta ta ku tithemendela a mi nge a mi te hi nga ha ti endli a swi endli ku hi nga ha ti endli hi mhaka ya ku se ku ta nga ha ri ta mina um se letiya to taniya ra ra boha rin'we ra ku ri kota ku va ri kha ri hlamusela ku album leyi nga humesiwa sweswi yi na yini ri tlhe ri tatisa xikimi a ni munhu wa heleliwa se a ni ta ni bi na yini phela loko mu ku ni nga bi leta to taniya a ni ta ni bi na yini ivi hi va hi susi rona and then ku na track four track four i strike xa magwala strike xa magwala na yona i slow beat a yi tlanga 15 minutes mara ni boheke ku ya ni ya ni ya yi kopfolela loko se ni kuma ku letin'wanyana tinsimu a ta ha ringani ku na rin'wana ni nga ri ni nga ri cukumeta rinsimu kumbexana ri nga tlheli ri vuya siku rin'wanyana a ri vulavula hi mhaka ya ku um a ri vulavula hi mhaka ya ku vanhu va ri four va yi va ya khoma nkuzi ri vulavula hi ku twanana kahle kahle va yi va ya khoma nkuzi um kun'wanyana se hikuva va nga twanani two a yi yima swin'we two leyin'wanyana a yi yima swin'we se va twanana ku um lava va two a hi rhumi lava swakudya ivi laha ti ya ti nga rhumiwa swakudya ti ri two ti ku a hi va cheleli poison vanhu lava hi ta sa hi phaka na mali liya ku yi ta hi ringana ene ku ri ku mali a ti yi rhobi kahle ti tlhe ti nga kumiwi se leti a ti two ti nga sala le ndlwini ti sa ti ku lava loko va vuya na swakudya hi mfuwo ha va duvula ku endlela mali leyi ta kota ku hi ringana kahle hi ri two ivi la byi ya byi fika byi chela poison loko byi vuya va hi sala va va fika va byi duvula byi fa va teka swakudya va dya um ku va ta kota ku phakana mali va xurhini ivi va dlayiwa hi poison se va fa va ri four va siya mali liya va ri four se mali yi sele ku ri vito ra rona ri nsimu ku mali yi sele se a ra ha xi kumangi xikimi mhaka ya ku tinsimu letin'wana a ti lehi ngopfu se swi boha ku ri ri nga ngheni se miehleketo yin'wanyana yi kumbexana ni ri nghenisa ka online eh ri kumeka ka ka ti-online stores ntsena mara ni vuya ni realize ku ni support-iwa ngopfu mina ka sayiti ra mina ni vulavulela hi sony makamu na h i v makens na majojo hi support-iwa ngopfu hi vanhu lava xavaka hard copy so swi nga ntswa ku va vo va va ku na tinsimu to tala ku tlula lava va nga online se ni boheke ku ri veka a tlhelo rinsimu rero mi nga ha tshuka mi ri twini siku rin'wanyana loko no heleliwa ni ri vuyisa mara ni xoko a na ha ri lavi that's why ni ni ni ri hlamuseli na laha amoyeni ku a ri vulavula yini track five i i handbag ni vurini ku eh, strike xa magwala i slow beat loko loko ri a ni nga vulangisini le ku vuleni i slow beat track five i handbag handbag na rona yi ri nsimu ra ku advisa vavanuna ku va khoma njhani vavasati va vona swo tala mi mi mi ta swi twa kwalaya rinsin'wini um ni twi vo tala loko se ku huma list liya va ku handbag swo boha ku chingeliwa vavasati a ri chingeli vavasati track six sathana i xivandzana sathana i xivandzane um okay leriya ni nga sungula hi rona ni ku track one ra ra kwakwa ra sekwa i xitori ri ri hlamusela xitori a ko va ri nsimu ra ku ri ri communicate na n'wina ri hlamusela xitori strike xa magwala naxo i xitori leswi va nge i story telling ri fana ni vo jesi ra ximumu a ku hlamuseriwa switori vo gome ra mbewu a ku hlamuseriwa switori vo leriya ra ku hambi no vekela bikiri mati ma ta chela swo fingenela na rho a ku ri xitori va leriya ra ku tsemakanya nambo a ku ri xitori se na kwakwa ra sekwa um strike xa magwala satan i xivandzana i xitori mara satan i xivandzana difference ya kona i ku le makumu xi tlhe xi vula ku xi dyondzisa yini se letiya tin'wana a ti vuli munhu o ti decidela hi yexe ku ri nga va kha ri dyondzisa yini track 7 mativu la ku sala vanhu va vanhu vo tala va twa onge ka track 7 ni vekela rinsimu leri va ku khariba ka album that's why van'wana va ta ku hayi track 7 xi ta ku dlaya minkarhi yo tala swi va swo kotlanisa ri khariba mara a hi a hi yo reason leyi endlaku ku okay hayi ku ri kha ri ba ri ri ka ri ri duma ri rhandziwa hi vanhu i e, swo ra ba ni twa swi endlisa swin'wanyana loko ku vula n'winyi wa rona se lexi endlaku ku ku rinsimu ra ra track seven ni ri tekela nhlokweni i mhaka ya ku hi laha ni ti byela ku ku ni vekela ku rinsimu leri ri va ku ri emotional ka mina hayi ka vayingiseri ka mina that's why ku na vo wanuna na mfana ku na vo dyondzo hi xitlhangu ku na lera ra ku eh, ni kombela valala vantshwa um genge genge yaliya ma ma ti tivetela vo genge ya ndlala eh, vo wanuna na mfana wa ka ku ni hlayini liya ya ti-popcorn a ku ri ti-track seven hi leti va ku ti ri emotional a hi leti va ku khatiba hi leti va ku ti ri emotional aka n'winyi wa album ku nga mina so ni yi teka ni yi veka aka track seven so munhu a nga ku why leti ti nga vangi track seven a kha a vula dyaku mpfilumpfilu a dyi emotional hi yo hi yo reason ya kona and then swi komba ku ka mina mativula ku sala i emotional and then track eight i roboto yi pfarini roboto yi pfarini rinsimu leri um ri slow nyana mara i slow beat mara ri slow nyana or i slow beat mara i slow beat ku ve hi xona um then track nine track nine i hard to get hi rin'wana ra le leri a ti tlanga 15 minutes ni yo famba ni kha ni kovolela ku endlela ku ri za ri vuya ka ka timinetse leti ri nga sala ri ri na tona to ringana vo ma 9 to 10 wa timinetse so up to get ro va na vito ra xilungu mara ri yimbeleriwa hi xichangana um mi mi mi mi ta swi twa ku ri vulavula yini loko se mi tikumele album ya n'wina or mi yi downloadini track 10 i risimu leri ve nge hambambambambana o oh, hambambambambiwa hayi hambambambambana hambambambambiwa hambambambambiwa i i risimu leri ri na ro ri vulavulaka hi swe le mindyangwini ku swe le mindyangwini swi endli yini ni kombela mi tikumela album ya kona mi ta kota ku swi twisisa ku ri humelela yini ku na swilo leswi swi nga swintshwa a swi nga ri kona ka ka ka ti-album letiya tin'wanyana ta khale ku na leswi a swi ri kona ka leta khale swi nga hatli swi vuya na ku album yi ta huma rini and then i vo mani va nga yi sponsora um na vanhu lava nga hoxa hoxiwa vantshwa ni ta vuya ni mi byela vona loko hi vuya a breaking inkomu
Juas on the beats.

enyangweni wa yindlo wa nga ha twa hi ku bakela ti-cakes scones muffins na ti-biscuits hi kumeka eka mdavula esalani seke hi kume eka whatsapp number ya 081 476 6475 ndzi te nenes bake and treats we serve with love muyingiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ku dyondzisa swilo swa nkoka hi tiko ra afrika-dzonga na nkoka wa tiko ra afrika-dzonga eka matiko ya misava Xana a wu swi tiva leswaku vuhandzuri byo sungula bya mbilu eka matiko ya misava byi endliwe etikweni ra Afrika Dzonga exifundzheni-nkulu xa Western Cape eka doroba-nkulu ra Cape Town ke? La, ntlawa wa vaongori lowu a wu rhangeriwile hi Christiaan Barnard wu endle vuhandzuri bya mbilu byo sungula eka misava hinkwayo. A ku ri ti 3 ta December hi lembe ra 1967. Ku kondza hi ya hlangana nakambe eka xiphemu lexi nga ta landzela xa Tiva Afrika ya Wena, vito ndzi Theo Mafuyeka, muhumelerisi ka ha ri Jiwan Soli Makamu, khamera man ya hina eka Madyambe siku ra namuntlha a ku ri Thapelo Fanaka Muthiva. Ra ha perile.

Hi vuyisa sweswo emavhengeleni eka G1 Solimo Gam Channel, channel ya n'wina leyi nga number 1 misava hinkwayo. Hi kombela mi subscriber, hi le ku xoteni hi ti subscribers to tala ngopfu. Ene lexi hlamarisaka vanhu lava va vonaka va ha tele ku tlula lava lava vonaka va nga subscribanga va ha tele ku tlula lava vonaka va subscribile se a ni tivi ku ri reason leyi mi hlwerisaka ku mi subscriber i yini mara no believe ku a mi swi tivi ku ku tlikiwa kwihi mi tlika laha ka xilexa xa rand xi nga tsariwa ku subscribe loko mi xi tlika xi ta cinca xi suka ka subscribe xi ku subscribe de xi faka na bile makume mi tlhela mi bana xitlokwana ku ri loko ni uploada swilo mi hatla ku swi vona album ya mina yi ta huma hi october swa endleka ku va ku ri xikarhi ka october swa endleka ku va ku ri maheteleleni ya october sweswo a swa ha ri emavokweni ya mina swi le emavokweni ya lava va va ni humeselaka yona ni langi hi n'hweti ya october hi mhaka ku vanhu vo tala va ni advise ku ni nga ha humesi loko majojo a ha ku humesa se van'wana va ku ni nga ha humesi hi december se a ni boheka ku langa yin'wanyana n'hweti kwala a xikarhinyana leyi nga kule na album ya majojo yi tlhe yi va kule na december that's why ni langi hi october a hi mhaka ya ku ni wa october um a ku ri mhaka ya ku tsutsuma eh, hala ku nga na ku nga na majojo so album ya mina yi ta kumeka ka ti-online stores sweswi ni lava ku humesa lera ra ku loko vo ni humesa hi ti-15 um ta october no nyika xikombiso loko vo ni humesa hi ti-15 ta october ni lava ku yi vheta ne le ka ti-online stores yi kumeka hi ti-15 ta october ku nga ha vi leswa swa ku kona yi salela ndzhaku um hi mhaka ya ku leswi a hi ku ignora swona swa endleka hambi hambi hambi hambi hi sali hi humesela endzhaku so sweswiwani ti ta huma xikan'we laha yi nga ta va yi kha yi kumeka ka ti-online stores hinkwato and then yi ta tlhe yi kumeka na le ka yi ta tlhe yi kumeka na le ka mm, va ri i yini lexiwani na le ka youtube channel ya ya leyi mi nga ku yi voneni sweswiwani ya g1 soli makama album yi ta va yi ri kona siku reri yi nga ta huma hi rona yi ta vheta yi va yi humi ne le ka ka youtube channel yi ta va yi kha yi kumeka so n'wina mi mi mi tihlanganisaku ngopfu na mina hi le ka youtube channel mi ta yi kuma na le ka ka youtube channel ya mina yi ta va yi ri kona and then yi ta va yi kha yi kumeka nakambe ya hard copy hard copy kumbexani cd swa ti-cd swo boha because na ha ri wun'wani wa vanhu lava va va xaveliwa ngopfu va xaveliwaka ngopfu ti-cd hambileswi vanhu a timovheni ta vo vo tala ti nga ha tlangiki ti-cd mara va ha xava va ku no xavela ku ku sapota ku ntsena mali ya kona ni va ni yi nyikiwe straight ni yi nga rhangangi yi ya nghena hi le ka ti-online stores yi ya jika vo U_S_A yi za yi vuya yi yi wela malwandle yi nga ha yi nga ha fikangi ka mina so album yi ta huma xikan'we youtube channel ti-online stores youtube channel na ti-online stores swi hambana hi mhaka ya ku eh loko u u ti rhumela ka ti-online stores va tlhela va ku hoxela na to ka youtube se mi a ni swi lavi ku tiva ti ri ka youtube mara ku ri ku tiva ti ri ta vona se ni ta ti hoxela hi nexe emhaka ku ni na yona youtube channel se ti ta va ti ri kona aka youtube channel ti ta va ti ri kona ka ti-online stores ti-cd na tona ti ta va ti ri kona and then ku na vanhu lava nga ni pfuna swinene ku ri ni kota ku ku tikuma ni kha ni humelerisa um tinyiko ta mina hi ku humesa album ya mina leya sweswi um ya h i v ma cancer page eight mpfilumpfilu um leyi nga na ten wa tinsimu vanhu lava va nga ni pfuna okay before ni ni vulavula hi vanhu lava va nga ni pfuna ni kombela u rhanga ni vulavula hi vanhu lava ni nga tirha na vona aka aka album liya um ku na majojo majojo ni tirhi na yena aka aka album liya a tirha sweswi a swi tirhaku Eh, malembe na malembe swa ku ni n'wi fichara a nghenelela laha na laha a sasekisa and then ku va na nsovo mamfumu loyi ve nge i bodze u kona aka album leyi a kha a nghena laha na laya a endla leswi a swi endlaka malembe na malembe a sasekisa so i vanhu lava ni nga tirha na vona va ri two leswi vulaka ku hi tirhi hi ri three album liya and then um xin'wana xintshwa a ni te ni ta vulavula hi swilo leswi nga swintshwa ni nge se ya ka lava va nga ni pfuna ka album leyiwani i swivuriso ni ni endli ku ni tatanyana swivuriso ku na nghoma yin'wanyana um liya ya ku role model yi fika kun'wanyana yi ku xitsonga lexi na dlaya no ka ni nga rhandzi themo enghomeni swa mathemo ni borhiwa hi leswiya swa ku munhu a ni fonela a ku swi vula yini leswiya swo se ni va swi ni swi tlula hi loko a ni nga ha swi yimbelerisangi leswiya ni lo vula leswi ni nga ta n'wi hlamusela swo a fonini that's why ni nga swi rhandzi leswa swa ku ni vulavula swa swi vulavulela na swi vurisa mara sweswi swi yo hontlo a ka leyi album um ni na reason ya ku why ni ni ni swipakisi sweswo ni kombela ku ni ta yi nyika loko album yi humile ku um why a a ni tata swivuriso and then message wu kona as usual na yimbelela sweswo swa ku tlhometela marito ma ku hiya ma leha leswi van'wanyani khale va nga tshama va ni advise ku loko u lava ku swi tlangi swi famba kha swi yimbelela tinghoma ta wena la patwini u nga tati marito u vula rito rin'we yi za yi hela swi endla ku n'wana a hatla yi khoma se ni swi twa ku a swi fambelani na mina ni khensa xikwembu ku va wini lava nga ni byela leswiwani so loko a ni lo swi landzelela kumbe u nge heli swin'we ku halaya okay mm, ni vurini ku ku na tinsimu tinharhu leti ku nga story telling um eh, leri ku nga kwakwa ra sekwa um strike xa magwala na na sathana i xivandzana then ku va ku ri na vanhu lava nga ni pfuna ku ni pfuna ni vula ku ni sponsora ku ni sponsora ni vula ku ni nyika timali um hayi ku sponsora leswa swa ku mi bini Eh iMacman Mathebula Macman Macman Mathebula i Simon Mathebula va va tshama aka Mbalati Simon Mathebula eh i khale va kha va ni pfuna ku ni humelelisa ni humelelisa tinsimu ta mina eh hi ku ni pfunapfuna hi sayiti ra swa swa timali a va bohiwi nchumu ene a va vuyeliwi nchumu loko va kha va ni pfuna um ene a no va ni kha ni va promota ka nchumu a vo va va kha va ni khensa ka nchumu vo ni pfuna hi ku vona ku ni home boy um hi kuli swin'we um hi dyondza dyondzi xikolo xin'we and then va twa swi fanerile ku hi mhaka ku ni kota leswi vo va nga swi kotiki va humesa mali ya vona va ni nyiketa yona um ku ntirho wa mina wa ku yimbelela wu ya mahlweni so um hi vathevula ha khensa swinene vukona bya n'wina um ho tshemba ku xikwembu xi ta hi pfuna na loko siku rin'wana mo tshuka mi nga ha vi na mali hi ala ha mi fevha hi mhaka ku vanhu vo tala Eh, loko se munhu a nga ha ri na mali hi tala ku ka hi nga ha n'wi fevi hambi a hi pfunile so wa tshemba ku hina xikwembu xi ta hi pfuna hi nga va jikeli na loko swilo swo tshika swi va jikelini musa chavalala hi un'wana wa ka ndhengeza um eh, musa chavalala hi un'wana wa vanhu lava va va ni pfunapfunaka swinene a va se tshama va ni pfuna ka album na yin'we um loko ni fanekele ni yi humesa mara va ni pfuna ka swo talo swa ku tlula album um va ni pfuneka swilo swo talo swo talo swo tala swinene swo tala ngopfu um musa chavalana va ni pfuna tanihi munghana va ni pfuna tanihi makwenu va ni pfuna tanihi fan um mara va ni endlela swilo swa ku tala ngopfu se lembe leri va ku ni lava ku ni tlhe ni hoxa xandla na le ka leswa album se swi nyanya ku tala leswi va ni pfunaka hi swona se hi wun'wani wa lava va nga ni pfuna ku ni humesela album ma swi twa ku no humeseriwa van'we mi mi kombela ku ku pfuniwa ka mina ku ni mi humelerisa na mi ni humelerisiwa hi van'wanyana se a hi endleni mativundhi eh, a a va ku ri na a ku ri na leswi a va ku i mativundhi khale a bolweni swa ku n'wana na un'wana u yima a ri yexe na na na mina ni va na ha lava ku pfuniwa ni nga ni ni- ni va ni kha ni nga mi tongeli ni va ni nga ri na mali so musa chavalala hi van'wanyana va lava va nga ni pfuna swinene ku ri album leyiwani yi tikuma yi kha yi ya evanhwini um hi minchavi ha khensa swinene vukona bya n'wina um eh, ha kha ha byi vona and ha kha ha byi notice that's why hi ta hi ta mi khensa emahlweni ka vanhu i mhaka ya ku leswi mi swi endlaka swi va swi ri na na nkoka swinene and then hi ya hi ya ka hi ya ka ka munhu wa vunharhu munhu wa vunharhu i thembani khosa thembani khosa hi dyondzi swin'we xikolo a primary nxoko hi hambani loko hi fika high school hi mhaka ku se loko mi fika high school ku na leswiya swa ku loyi u dyondza ti-comments loyi u dyondza physics loyi u dyondza hi history se hi lahlekelani kwalaha a ni swi tivi ku yo a yi dyondza yini se mara loko se hi ta hi ta kotlana um a na ha swi tivi ku hambi ni ka hambi twenty nineteen hambi ni ka lembe leri nga hela hambi lembe leri nga hela mara u nga ku ni ka lembe leri nga hela hi ku a wu nge se va na swa ti-covid se hi ku hayi ni lava ku xava music wa n'wina e hinkwawo kusukela ka volume 1 mi ni byela ku i mali muni and then yi xava ti-album letiya se loko yi xavi ni ya ya yingisela yi swi toko hayi mani um ni ni ni ni ni boheka ku n'wi pfuna mihisa leyiwani mm, laha a tsandzeka kona se va ni vutisa va ku mi mi tikeliwa kwini kwihi na kwihi na ivi ni va byela se ivi va ni pfuna so ti-album ta mina leti ta ta recent ti ni sponsoriwe hi vona hi vona lava nga ni pfuna ku ti humesa se na sweswi va ku e-e na ha ya mahlweni na na na wena na ha ku phusha se cause ha khensa swinene um ku va mi kha mi mi kha mi ni phusha a mi bohiwi nchumu ene va tele vanhu lava va nga na va nga na mali ku tlula n'wina kule va nga swi hleketiki no ku na mina van'wani va swi hleketaka mara va twa swi nga ri na nkoka ku va ni pfuna va ri na swo antswa ku tlula n'wina mara n'wina mi sacrifice leswi a swintsongo mi nga na swona mi ku mi pfela ku swilo leswi humelela na khensa swinene i i swa nkoka sweswo ethas makam ethas makam i boti wa mina va ka mitititi vo a altin vo ngo lo decide va ku he n'wana mhani va ni byela na ha humesa album liya ya ya jesi ra ximumu va ku ya soli makamba va ku leyi nga tata album ni kombela ku ni va part ya ya vanhu lava va nga ta yi humesa um ku na ntsengo lowu ni nga ta wu tisa wu nga ta pfuneta ku ri album yi huma ivi se va tinyiketela ivi loko se ni ya ni ya va fona ni ku se album se ya huma se ni kuma ku a va cincangi miehleketo hikuva vanhu vo tala va swi ba leswaswo va hi tshembisa swilo mara loko swi fika u kuma ku va cinci miehleketo se na khensa swinene boti um eh, eh, xilawuli swa swa kala ku vanhu va ka n'wina like ka n'wina ni vula ku va ka makana va va decide ku ha n'wi phusha a kurisa xivongo that's why loko va ni byela va te ni la ta phusha wena na oscar ku endlela ku ri eh, hi appreciate ntirho lowu mi nga ku endleni wa ku wa ku kurisa xivongo however ni twa ku u nga ku ku na ku na moyanyana wo karhi wu nga ku pomperiweni hi side ra hala ka oscar makama Ku mina n'uzonda, niri u ni yivela tinsimu, se ivi na vona si vava na lufafanyana leriya la ku, E, hi, himpela na va zonda. Ene ku ri ku, voho va swi tiva ku a ni va zondi. Se sometimes vanhu va na, va na sweswiya swa ku loko va swi vona ku la ku nga ku ku ta suka xo suka, va ya va ya hangalasa ku xi nga vi kona. Se ni hleketa ku mina na mufowethu ku na vanhu lava nga ku hi hangalaseni, lava va ti endlaka vanghana va yena. eh va fika va va la ku hi divide ku ri ku loko ho khomana a ku ta va ku ri ku vuyeriwa aka vanhu va ka thwala va ka xilawula va ka makamba na boxa ntiyiso kuza ni ri hava vanghana um munhu wo hetelela loyi a a nga pfuneta ku ri album leyi yi tikuma yi humile i i xilondamali xilondamali va tshama va ri kona ma swi tiva kusukela le ma emasunguleni so a ni nge ze ni yi entertaina ngopfu ya vona um hi ku i munhu loyi mi n'wi tivaka un'wana na un'wana wa swi tiva nxoko na loko ni lova mi nge ze mi lwetana ka rito hi vanghana mi ta lwetana ka leswin'wanyana mara laha mi vhe mi swi tiva ku ku ya ku ya ku ya tshama mani so xilondza mali ya ha ri swin'we va ha ri ku ni phuxeni va ha ri ku ni endleleni swilo hinkwaswo sweswi a va swi endla khale na khale swin'wana swa swo va kha va va tlhe va ya va swi improva se ha khensa swinene um xilondza mali xo hetelela ku na mavito mantshwa ni nga ma nghenisa ka album leswiya swa ku ni khuzakhuza ti-fans loko ni khuza ti-fans no ti endlela research mina i mani a ni a ni favor-ku ivi ni n'wi teka ni n'wi hoxa nghomeni ni va ni nga n'wi byelangi na yena o titwa loko album yi huma e dini faki ndi man'wana mahlo ma ku dini mi ni tivela kwihi kasi ni ni endle research lexi xi ni borhaka hileswiya swa ku loko munhu a kha a ni favor a va a kha a ni byela cheka status xa mina ni ku postile leswiya u vo hambi no va ni ku faka engomeni vheni ku rhaba hi mhaka ya ku u va u kha u endle ku ni ku vona a wu ni favor se lava ni favor a va ni khumbi no ni kumba van'wana va hava na nambara ya mina na mina hava ya vona mara na swi voku leti i i i fan ya mina leti hi mhaka mintirho so na endla ti-research ni endleni ti-research ni nga va ni ni ngeteli vanhu va ku fika fifteen lava ni nga faka vona ku ri ku ri mavito mantshwa ma-defense ta mina swi va kha swi endliwa hi hi leswi ni swi landzelelisaku eh, ni vona va kha va va swi endlisa swona so hi swona mi nga swi langutelaku ka album ya jiwan solimakamu ya 2021 ni te ni ta hamba ni humesa yin'we hi lembe leswi vula ku lembe leri ta ku se ku ya huma ya solimakamu page 15 leri ya ku ya huma ya h i v markens um page Page man. Yeah. Okay. Um ku na ku na nqambi ya le kaya na yona yi nga reti yi lavaka ku hi performela ve ri i makavheli i nqambi ya ka mbalata i va i vanhu van'wanyana lava no sungula ku swi vona munhu a ya a ya humelela a endla swilo swa yena kwalomu a nga swi endla kona mara a ta ta vuya a ku dyiwani na mi rhandza mi mi role model ya mina a ri wile kaya vo tala lava va nga humelela va ri vanhu va le kaya i ti-competator ta mina hi ku ya hi vona va va va kha va phikizana na mina so loyi hi un'wana wa vanhu lava ni vonaka ku titsongahata ka yena um wa wa promoteka so a hi n'wi sapoteni swinene na yena a kota ku kula u ta hi nyika rinsimu ra yena leri nge mathwali vona hi kombela mi subscribe channel yi kota ku kula hi le ka jiwan soli makamu um na mina hi mina jiwan soli makamu